Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u bħal mu qed nagħmlu fis-sajf u anke bdejna ftit qabel, qed induru mal-isbaħ bajjiet li għandna f'pajjiżna u llum mhux b'inqas. Però, illum ħa jkun episodju ftit differenti għaliex minflok is-San, għax jinsab daqsxejn indispost, ma jiflaħx, għandna magħna x'ħadd isbaħ lil Maya! Kif inti, Maya? All right, inti ok?
Jiena tajjeb, qegħdin hawnhekk tajjeb. Dak l-aqwa mela, insomma, ħa nsellmilhom kollha dawk li qegħdin jarawna. Illum erġajna tlajna
Lejn it-tramuntana. Lejn it-tramuntana, sfortunatament se tinqala' il-bajja tal-ġnejna llum. Imma bqgħu warawna ħalli taraw l-imbajjiet għadhom magħna u tkunu tistgħu tivvutaw.
Ibqgħu smur. U aħna u niżlin lejn il-bajja tal-ġnejna wieħed jilmaħ Castello Zammitello li hemm leġġenda li tgħid li t-tifla tal-baruni li kien jgħix ġo dan il-kastell, Luċija, kienet se tiżżewweġ wieħed ħafna ixjaħ minnha, kont tisqalli, u malli marru jħabbtulha, qabel ma żżewġet fil-kamra tagħha ma sabuhiex hemm. Missierha l-baruni Zammitello flimkien man-nies tiegħu marru biż-żwiemel jiġru u baqgħu sejrin sal-bajja tal-ġnejna biex jaraw jekk kien hemm xi sibien illi kienu ħatfu lil Luċija, imma dan ma kienx. Sena wara, niepen ta' knisja fl-inħawi bdew jinstemgħu jdoqqu u hekk kif marru jaraw x'ġara, jaraw dehra ta' Luċija liebsa ta' soru u qaltilhom li hi kienet ħarbet biex ma tiżżewwiġx lil Konti. Daħlet soru u marret f'dik is-sena tgħin lin-nies morda waqt il-gwerra u spiċċat inqatlet bi vleġġa.
u wara li tinżel niżla qawwija tiġi f'parkeġġ u hawnhekk issib il-bajja tal-ġnejna. Ejja nduruha. Bajja komda li tista' tgħid li fiha kollox. Fil-parking għandek il-faċilitajiet ta' toilets, aċċess għaw aċċess faċli ħafna anke jekk tkun b'pusher jew b'siġġu bir-roti saħansitra tista' tibqa' niżel sal-baħar. Ir-ramel huwa ramel sabiħ daqsxejn joħxon imma bħala ramel. Fejn tiekol u tixrob hawn ukoll Lifeguard u First Aid għandna u l-kwalità tal-baħar hija sabiħa ħafna, ovvjament meta jkun riħ 'il ġewwa tistenna li jkun hemm ftit alka jew xi ħmieġ imma l-bqija huwa post sabiħ ħafna.
U fuq in-naħa tax-xellug dik il-ponta jsejħulha Ras il-Pellegrin

Ta' barra minn hawn. Bħalissa tixxommu l-barbecue għaddej. Mad-dawra kollha u anke fuq in-naħa tal-lemin tista' tammira dawk it-tlajja kollha tat-tafal. Però xi ħaġa kurjuża hi li dik l-erja n-nies li jiffrekwentaw l-inħawi jsejħulha taċ-ċikien. Issa jiena ma nafx għala. Hemmhekk jgħidulu ċ-ċikien. Għala? Għax hemmhekk fiż-żmien. Ċekien!
Fi żmien is-suldati kien iċ-check-in tagħhom. U bi żmien check-in, check-in, check-in ġie chicken. Jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq dak isu l-binit hemmhekk. Dak il-binit hemmhekk jgħidulu iċ-check-in li mbagħad aħna l-Maltin dawwalnieh għal chicken. Isma', x'jogħġobkom mill-bajja tal-Ġnejna? Il-baħar hu nadif.
Il-baħar nadif hu. Jassas il-bajja hemm it-Torri tal-Lippija li nbena fl-1637 Mill-Gran Mastru Laskaris. Spiss, ħdejn it-torri tara xi nies għaddejjin għal passiġġata ħelwa, jew inkella biex inemmsu naħseb jien, għax tajjeb ngħidilkom li hemmhekk il-ġnejna magħrufa għall-bajja tan-nudisti. Hux vera dan? Dan. Dan. Dan. Isma'. Inti tal-water sports hawn hu? Isma' ħa nistaqsik naqra mistoqsija. Il-bajja għadha popolari man-nudisti? Eh, għada, għada, mhux bħalma kienet qabel, ma għadhom ifittxu għajħa. Ekku li ma parti ġifiri. Bajja l-oħra l-qarraba, fil-qarraba. Fejn il-qarraba. Ok, titħajjar tmur? Eh? Titħajjar tmur? U le, le, ma mmurx, ma ma stax insibu l-Daniel. Daniel titġri għalih biex issibu.
Dak Daniel! Il-Daniel ejja hawn ja pastax! U sakemm dak id-dimonju jiġi hawn, ejja naraw l-inbajjiet fadal. Bajja ta' San Tumas wied il-għajn. Għar Lapsi, is-Siġġiewi. L-Għadira tal-Mellieħa. Dellimara u l-inħawi f'Marsaxlokk. Il-Bajja ta' Ħondoq ir-Rummien, il-Qala Għawdex. Ramla l-Ħamra, ix-Xagħra Għawdex. U bħas-soltu l-birra ta' tradizzjoni saħħa. X'saħħa saħħa jaqq. Għas niflaħ inħares lejk. M'hemm x'tagħmel. Saħħa u nfakkarkom ivvutaw għal bajjiet favoriti tagħkom u anke agħfsu like fuq il-Facebook page t'Infrastructure Malta. Saħħa.